א גוטן אידישע קינדער, היינט זעמער דא אין א ספעשל פלאץ, ס'איז יוניק, ס'איז נישט דא נאך אזא סטאר אין די אידישע מארקעט. פרוינדס ענד פעמילי. פרוינדס איז די איינציגסטע אידישע סטאר וואס דו קענסט אנרופן א דעפארטמענט סטאר, זיי האבן אלע קליידער פאר די גאנצע משפחה, דו קענסט קומען דא מיט דיין בחור בר מצוה אדער מיט דיין חתן און דאס געקאווערט בעיסיקלי די גאנצע זאך. סאו גראד ווען דו קומסט אריין האסטו צוויי ביוטיפול סעקשאנס, דאס איז פאר בעיביס, יונגלעך און מיידלעך, אלעס פון די יעצטיגע סיזען, און דא האסטו נאך, אלעס פון די יעצטיגע סיזען. דא האבן זיי אלע מינע בעיבי זאכן, בעיבי זאקן, אונטערהעמעדער, איך קויף דא אלע מיינע זאכן טעקניקלי. נאך א נקודה וואס קיינער טראכט נישט פון, קוק אן סמאקס און ביבס פאר קינדער, בעק טו סקול איז וועיר איט איז, קוק וואס דא טוט זיך, כ'פלעג דארפן גיין אין א דזשודעיקא סטאר צו קויפן קאפלעך, קוק ווי סאך קאפלעך זיי האבן, זיי האבן דא, און זיי האבן דא, און זיי האבן דא, זעסט וואס גייט פאר? די זעלבע זאך איז מיט גארטלעך, די אלע פענסי גארטלעך וואס מ'פלעגט דארפן גיין צו א דזשודעיקא סטאר, דיין בר מצוה בחור קומט דא שאפינג, דו ווילסט קויפן א גיפט? פאר דיין בעיבי. א סטרעטשער מיט א בלענקעט אוי וויי ס'איז אראפגעפאלן. געהעריגע סוטס פאר קינדער אלע סייזעס דארפסט שוין נישט גיין אין א סוט סטאר, און אויכעט וואס זיי האבן נישט יעצט וואלט איך געקויפט פאר מיין בחור זיי ברענגען עס אריין זיי האבן געהעריג ווינטער קאוטס. קוק אן די זאקן. מורי ורבותי, די זאקן ענדיגט זיך נישט, די זאקן גייט און גייט און גייט, אה לאקזשערי פיט מיין פרענד, עני סטייל, עני סייז, זאכן וואס גייען ארויס פון סטייל, ברענד ניו, ביוטיפול,

זיי האבן אפילו בעיבי קאווערס פאר בעיבי קריבס, לינען, משוגע מטורף. און דא האבן זיי נאך הויזן. נאך הויזן. הויזן איז א מורא'דיגע גרויסע פראבלעם פאר מענטשן ווי זיי גייען, פרויענס, פעמילי אוטפיט אלטערעישאנס, דו קומסט אריין, דיין הויזן דארף א העם, דיין ראוב וואס דו קויפסט פאר דיין טאכטער דארף א העם, די בחורים אויף אן אלטערעישאן, ס'נייע צייטן חברה. אלע מינע אונטערהעמעדער און גאטשעס, פלעגסט רופן ביי אונז בודזשיס, עני סייז, בעיביס ביז קינדער ביז עדאלטס, דא שטייט זיך איז די אלע פרויען, האסט באנדאנאס, האסט טייטס, און אויכעט ביז יעצט פלעגט מען דארפן גיין צו א שעל סטאר צו קויפן שעלס פאר די חברה, איטס אווער רבותי, זיי האבן דא אלע מינע שעלס, פאר קינדער, פאר פרויען, פאר בעיביס, זיי האבן דא העמעדער פאר די טאטעס, אלע סייזעס און אלע פרייז פוינטס, פאר טאטעס און פאר קינדער. קענסט פרינטן דיין אייגענע לעיבלס, קוק וואס דא טוט זיך, אז דו ווילסט לעיבלען זאקן, אונטערהעמעדער וואטעווער, לינסט ארויס דיין אייגענע לעיבלס פאר די חברה. ווי שיין, דאס איז ספעשל פאר בר מצוות אדער פאר חברה וואס האבן חתונה, ס'איז א געהעריגע ליסט. מיין פערסענעל עקספיריענס, די בעסטע קאסטומער סערוויס, ספעשעלי דא אין די לעיקוואד סטאר, כ'מיין ס'איז די שענסטע סטאר, די מאוסט ביוטיפול סטאר.

די זעלבע סעלעקשאן, ס'מיינט אז דיין יונגל טאטע בחור קען אריינקומען און דארף גארנישט מער, און יעצט איז דא א ברענד ניו סטאר וואס גייט זיך עפענען אין מאנסי, די פרוינדס און פעמילי עקספיריענס קומט אן צו מאנסי אין סאפרא ניו יארק, בעסיקלי א שטאטס דארף מען ארומלויפן צו זיבעציק פלעצער, היינט דו וואקסט אריין אין פרוינדס און פעמילי און דו גייסט באקומען נעקסט לעוועל קאסטומער סערוויס, יו גאוינג טו בי אוט וויטין א העלף אווער און דאס אלעס איינגעקויפט רבותי מורי ורבותי.

פעמילי. קורצן חברה, קומטס אריין צו ענקער וואן סטאפ שאפ, אדער דא אין לעיקוואד אין זייער ביוטיפול סטאר, אדער אין די נייע סטאר אין מאנסי, פעמילי וועירהאוז ביי פרוינדס, WEAR House by Freunds, אדער גיי ארויף אויף זייער וועבסייט shopfreunds דאט קאם, די סעים אר נעקסט דעי דעליווערי, און א וויכטיגע נקודה וואס איך האב פארגעסן צו זאגן, זיי האבן די שפעטסטע שעות אין די אינדוסטרי פאר דעיע מין סטאר.